Гафу итегез, сез татарча сөйләшмисезме? Татарча сөйләшмисезме? Татарча сөйләшмисеңме? Татарча сөйләшмисеңме? Егетләр, сәлам, гафу итегез, татарча сөйләшмисезме? Татарча. Сәлам дуслар, минем исемем Зилә һәм бүген без Кәҗә бистәсе метро станциясе кырыенда социаль эксперимент төшәбез. Хәтерләсәгез, җәй көне без югалган авыл баласына юл күрсәтерләр микән дигән видео төшергән идек инде. Ә бүген без аны кире кабатларга булдык. Ләкин хәзер инде сентябрь җитте, бөтенесе ашыга, укуга, эшкә. Һәм миңа берәкем булышыр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Сәләм. Гафу ит, син татарча сөйләшмисеңме? Не, булыша алмасыңмы, пожалуйста? Мин бераз югалдым дисәм дә була. Телефоным сүнде. Ничек барып китергә белмәм, вокзалга барырга кирәк Южныйга. Белмисеңме ничек моннан китергә? Әйе, Южный вокзалга. Сез монда нишләп йөрисез? Мин чашы кырында йөри идем дә хәзер кадаштым. Телефон эшләми. Телефонны табыр идем, мәлки эзләп карарбыз. Әйдә эзләп карап утыр. Юк, юк, бастырмый рәхмәт. Южный вокзал, әйе.

Оренбургский тракт ягында ма? Итер мин, мин э, адресларын Остановка ма? Алиса, мин үзем белеп бетермим хәзер. Тик инде автобуслар барганын гына карасаң да шул җитә. Вокзал Южный, анда 108 йөри. Ага.

Южный вокзал. Бер генә маршрут микән, ике микән? Метродан 120-легә 5 ле трамвай белән, ана сүтте 7-легә утырсаң, бу 22-легә утырсаң бу. Ал каян 22-ле моннан йөри. А, миңа теге якка утырга микән, бу якка микән? Кара алмассың Захар өчен. Бу остановкада вроде. Ага. Яр, аннары нәрсә метрога дидең оныттым. 22 ле белән барса метрога утырмыйча автобус белән генә 23 остановка РКБга кадәр нәрсәң 3 минут җәяү. Ә, РКБга кадәр димәкәйме? Иә. Рәхмәт бик зур. Исәнмесез, гафу итегез. Сез татарча сөйләшәсезме? Вакытым юк, һәм тизрәк итегез. Белмим, сез менә телефоным сүнде, Южный вокзалга ничек барып җитеп була микән? Остановкада язылмаган шул. Үзем дә белмим шул. Яралайса, рәхмәт. Гафу итегез, сез татарча сөйләшмисезме?

Мин өчен сиңа ярдәмең кирәк иде. Мин монда бераз адаштым, ә телефоным сүнде. Мин Южный вокзалга барып җитәргә иде. Остановкада язылмаган шул булыша алмассың үзең карышын. Мин бит монда тоже миссия түгел. Телефон кайсы автобус әле? Әйе, тик телефоныңны карый алмассың, пожалуйста. Минки сүнде, просто карар идем. Южный вокзал. Ничек язырасың? Менә, әйдә утырыйк. Ай, Әй, ни, басык та белмим, ишелерәк.

гына Google карталардан белмим. Обычно Google-дан карый идем дә. Кем монда беренче тапкыр мәле? Әйе, Казанда бик часто йөрмим. Теге кунакка килгән инде, кунаклар тоже звонить алмыйм. Карарбыз. На метро можно доехать? Да. До проспекта. Ага. Нара Леонда Любовь.

Фитне вакытыңны алам инде, офу ит. Блин, пол... не вы... Простой доход герит, блин, да? Ага. Не вокзал кайсу. РКБ янындарак буга юл белмим. Мына РКБ янында, РКБ кайсу. Миңа әйткән әргенә үземдә йөргән юк. Машинада килдем.

Южный вокзал. Әйе. Пересадка белән. Әйе, булса, мен паркка җитәргә булса. Үсек бар булыр микән? Я здесь напрямик. Каян? 74. Там ехать. 74. Ә, прям шуна кадәр бара, да? Тут прямой, да. Но там А. пройти надо будет прямо чуть-чуть. Ярар. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Бу социаль эксперимент иде. Ана тегендә камера сезне төшерә, сез каршы түгелме? Серьезно? Да. Рәхмәт сиңа бик зур. Бу социаль эксперимент иде. Ана тегендә камера. Син син төшергәнгә ризамы? Рәхмәт сиңа бик зур уңышлар. Рәхмәт сиңа бик зур. Бу социаль эксперимент иде, аны дигәндә камера. Син каршы түгелме син төшергәнгә? Рәхмәт сиңа бик зур уңышлар. Бу социаль эксперимент иде, аны дигәндә камера. Син каршы түгелме син төшергәнгә? Тикшерәбез халыкны, безнең әзерме булышырга кешеләр. Рәхмәт сиңа бик зур уңышлар. Дуслар, шуның белән экспериментыбыз тәмам һәм нәрсә әйтәсем килә. Чынлыкта җәй көне төшергәндә, белмим, ничектер кеше күбрәк идеме, миңа тизрәк арада юлны күрсәттеләр. Бу юлсы ничектер кешене озаграк эзләдем. Бәлки ул минем гаептер, белмим, ләкин шуңа карамастан миңа бүген дә бөтен кеше булышты. Ашыксалар да хәтта булышырга тырыштылар һәм эксперимент нәтиҗәләре белән мин бик канәгать.